Message privé. Hatramin'izay nampalaza an'ity Facebook ity an, nalaza koa Messenger ty aoriana, lasa antsika rehetra mahay miresaka anatina anatina MP. Lasa sesisesy da ohatry ny lasa hitsarana ny tena hoe manao Facebook eny an-dalana eny. Eh havinga ndry azafady indrindra misy zavatra tiako tenena ndry. Ah maika be akia fa anaty MP a. Raha soa anniversaire zany de aa aza adino ma de efa MP amiko ny nahavitany eo. Message privé a, anisan'ny tena misy mahafinaritra fa misy mandreraka, haizako hatramin'ny deux mille dix sept hatramin'izao deux mille vingt et un zao ny resaka aisy le olona de bonjour, bonjour de bonjour.

Nay Marc Zuckerberg ary mahita an'le ahoana ary reto malagasy reto miresaka tsy normal mintsy anisan'ny tena mandreraka anah koa anatin'le MP a de misy an'le hoe prix MP mahita le zavatra tsara zany ohatran'ny hoe kiraro tsara prix prix prix MP prix MP Ohatran'ny hoe andeha hividy kiraro aho zany, andeha hividy kiraro ao Mahabibo aho zany na eo Ambodinsotra de, ohatran'ny hoe ty kiraro ty madama, tongava any an-trano ianao de any no any no teneniko anao valiny, de za handany andro tonga any an-tranonao, oh de oh madama oh, hay ahoana, hay ahoana kay, tonga aty aminao mihintsy aho am'le kiraro fa ohatrinona le izy le nanontaniako anao tany aty ela. Hay ve e! cinquante mille Ariary he zay ve ra lany frais atrany Ambohitsiraka taty, lany andro be, na nareo ve tsy mahatsiaro hoe lany andro be manao an'iny prix MP de efa valiana eto de valiana eto de valiana eto, surtout intéressant le zavatra io nefa ataonao prix MP, inona koa ty le miresaka de ça va coucou de mba mamaly anao mba tsy miavona zany satria refa eh nareo ko atrany ze raha nampanao antsika nareo lasa miavonavona mi. De mamaly kokoa de se ve ohatry ny hoe misy hoe raha vao raha vao ça va io de mihena roanjato ny toe-bolany fa de se ve politika fitsitsiana se ve normal raha se ve complet le alefako sao de mba patron omby reny ko sao de aleo alefa ihany ny se ve ie. Coucou ça va ça va ve elah ohatry ny hoe ohatry ny hoe ohatry ny hoe hitsabo anao izy raha marary anao ohatra hoe an tsy zah io vao covid an tandremo zany an na ohatry ny hoe ça va an tena tsy ça va mintsy akia fa tena indray andro zay akia ny nianjera teto narary be ny tongoko de amizao fotoana zao tena mihinanana be mintsy fa tena mila vola maika be mintsy ny ahy amizao ka sao de mba afaka mamonjy anah tena tsy afaka de inona ny anontanianao anah ça va. Hein? Tena anisany tena mandreraka anao anatin'ny pe koa de le misy de le misy an'le hoe ah, fantatray fa nandalo ady sarotra ny fiainanao, fantatrao fa io olanao io de tsy ho afaka mihitsy io raha tsy ao amin'i Jeho. Noho izany, de ity message izay voarainao ity ah, efa nahazoana fahasoavana dia dia ampitao amin'ny olona dimy amby roapolo ah. fa ao anatin'ny dimy amby roapolo ora ianao dia hiova ny fiainanao fa raha tsy manao an'izany kosa ianao an dia tsy zarizary ny fiainanao mandritra ny dimy amby roapolo taona fa maninona any atao an'izany mandreraka anao mihintsy ny mahita an'ilay zoky eh ahoana koa ary zany Andriamanitra mampitandrina anao tsy eh hum hum raha tsy mi-partager an'ity aho zany an dia tsy zarizary mandritra ny dimy amby roapolo taona ny fiainako. Dia misy akama be saina, le be saina be le be moko daholo nefa mbola hitako ny partage an'le izy any anaty message ko any, ahoana ary zany, anao koa mba mi-partage sao tena sao dia ratsy e.